Assalamualeykum hormatly dinleyijiler. Bu gün podcastymyzyň myhmany Azat Jumaýew. O bu gün özüniň iş bolan ýagny network security, network engineering barada gürrüň berer bize. Azat aga hoş geldiňiz. Ilki bilen kabul edeniňiz üçin köp sag boluň. Biraz özüňiz barada tanyşdyryp we şu gürrüň bermek isleýän temaňyz hakda gysgaça aýtsaňyz. Ýa hoş eşitdik, hormatly adamlar. Myrat, siz hem sylap çagyryň üçin köp sag boluň. Özümiz barada Myrat, näme diýiň bu täze näme sen bir kän gowy eşitmedim Myrat. Ha, bole. Men sesim gelmedimi? Ta bir ýyl nämeräk. O ýerden başlap bilersiň.
Bole. Häzir sesim gelişnäli gowmy?
Hawa erbetdä şu wagt. Mhm.
Salam aleýkum hormatly ildeşler. Bu günki GDG Aşgabatymyzyň Techno Podcastyň myhmany Azat Jumaýew. Ol bu gün Network Engineering, Network Security barada gürrüň berer. Azat aga ilki bilen kabul edeniňiz üçin köp sag boluň. Şu günki podkastymyza geleniňiz üçin. Ilki bilen özüňiz barada gysgaça tanyşdyrsaňyz we şu gün gürrüň bermek isleýän temaňyz hakda gysgaça aýtsaňyz.
Salam hormatly ildeşler, salam hormatly diňleýjiler. Myrat Nesirow öz programmaňyza sylap çagyranyň üçin köp sag boluň. Indi men öz edil edil häzirki edýän işim barada gysgaça gürrüň bersem, men häzirlikçe Amerikadaky uly kompaniýalaryň, ýagny network security provider kompaniýalarynyň birinde network security engineer bolup işleýän. Bul edarada biz gündelik ýaňky illeriň ýagny adamlaryň esasanam Amerikadaky we ýa-da dünýädäki iň baý elli uly kompaniýalaryň maglumatlaryny goramakda kömek edýäs ýa bu network üstünden cloud üstünden bulary bularyň goramagyna goragyny üpjün üpjün edýäs gysgaça aýtsak.
Dogry gaty gowy. Ýan işiňiz gaty gowy tüwelem we jogapkärçilikli işe meňzeýär diýmek ýany bir tarapdan ol network ulgamlaryny goramagam olam aňsat işem däl we üns talap edýän işleň birisi ýalňyşmasam. Eger siz indi şu network security ýa-da network engineering özi barada gysgaça aýtsaňyz ýagny meselem nemeler gerek bolýar ýalňyşmasam. sertifikatlar gerek öýdýän şol işe başlamak üçin öňünden alynmaly käbir ýaňky siskonyň ýa-da beýleki komptiýa ýaly şo sertifikatlary barda ondan daşaram bu asyl network engineering özi barada we vpn ulgamlarynyň gurluşy barada şolaram gurýandygyňyz hakda aýdypdyňyz şolar barada siz özüňiz gürrüň berseňiz
Bolar. Ä Myrat, bu sorag ýaman ullakan sorag berdiň. Muny diňleýjilerimize nähilek diýmek ýa arkaýyn düşüner ýa ilki Cisco-dan başlaýylmy ýa?
Bolýar.
Gysgaça aýtsak, ýaňky ýaly dünýädäki network marketiniň, ýa network bazarynyň, ýa-da käbir maglumata görä ýetmiş bäş, käbir maglumata görä segsen prosenini öz elinde tutýan kompaniýa bar. Bu Cisco diýip. Ýagny ýazylyşam CISCO diňleýjilerim üçin eger öwrenmek isleseler kompaniýadan Google edip bilerler. Ýagny bu kompaniýanyň öz içerisinde sertifikatlary bar. Bu kompaniýanyň sertifikatlary Amerikada we dünýäde gaty uly hormata eýe. Ýaňky nähili etdiň? Bärde bachelor's degree, bir mysal üçin diýeli, Cisco Network Professional derejedäki sertifikatyňyz bolsa, Amerikanyň içinde dört ýyllyk inženerlik ugruny gutaraňdan has näme güýçli görünýär-de, esasan hem şo network ugrunda işleseňiz. Sebäbi näme üçin diýseňiz, indi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň uniwersitetleriniň häzir hemmämiz-de bilşimiz ýaly belli bir problemalar bar. Mysal üçin, gaty gymmat, elýeterli däl. gireniňiz bilen hem inženerlik ilkinji ikinji üçin ilkinji iki ýylyna uniwersitetlerde kän üýtgeşik bir öz ugruňyza baglanyşykly zat öwredilmeýärdi. Diýel taryh okar, geografiýa okarsyňyz ýöne inžener özüne sorap biler. Bu zatlar maňa näme gerek, nirede peýdasy bar diýip biler. Näme üçin muňa men munça pul töleýänim diýip bilerde. Gerek o zatlara da düşünmeli ýöne ine häzirki ýagdaýda ine Ýaňky ýaly Cisco-nyň özi bir piramida görnüşde bir näme sertifikat derejeleri bar. Ýaňky ýönekeýje aýtsak, mysal üçin CCNA diýýär, associate level. Ýaňky ondan soň CCNP, ondan soň CCI, CCI ol eýýäm уже ýaňky ýaly deňeşdiren aýtsaň, näme bilen paçti bir PhD bilen deň deň ýaly bir derejeleri bar-da, gaty kyn ekzamen, gaty gymmat ekzamen. Ata ýaňky şol Cisco barada ýaňky ýaly aýtsak, network secure ýaňky ýaly dünýäde network-yň maşgala ullak gaty ullakan ugurlar bar-da ýaňky ýaly. Ýene aýtsak mysal üçin diňleýjilerimize has giňişleýin maglumat bereýin. Information technology ikä bölünýär ýaňky ýaly iki şaha bölünýär-de ýa-da däli mysal üçin çep tarapda köplenç çep şahada nemeler bolýar, kimler bolýar diýseňiz, software developerlar, ýaňky ýaly software, mysal üçin, programmistler, programma ýazýanlar, olaryň, mysal üçin, diýeli, olar test edýän adamlarda. Sag tarapda bolsa, esasan hem ýaňky ýaly operations side, operations side-da ýaňky ýaly kimler bar diýseňiz, ýaňky ýaly networkçiler bar, security engineerleri bar, mysal üçin cloud engineerleri bar, şolar ýaly ugurlara bölünýär. We TechCrunch-yň aýtmagyna görä, ýaňky ýaly dünýädäki işleriň, ýaňky esasan hem tehnologiýa, kompýuter tehnologiýa işleriniň otuz prosendi software developer tarapda, ýaňky ýaly çep tarapda esa operations saýdyň neme tarapda ýaňky ýaly sag tarapda diýip bir gür maglumat bar tek krançda ony nädip ölçediler ony bilen bok ýöne şolar ýaly maglumat bar ýaňky ýaly amerikan iň uly žurnallaryň tehnologiýa žurnallaryň birine ýaňky gazetleriniň birine Soň esas ýene şu maglumat sordyňyz siz maňa bu VPN barada. Esasy biziň edýän men gündelik edýän işimem şu men VPN inžener esasanam. Biziň komandamyzda 150 golaý inžener bar. Şol esas menem iş ýanker IMEA-de iş IMEA sagatlaryny işleýän ýanki New York sagatyna görä işleýän bu. Ýank Amerikan Fortune 50 kompaniýalarynyň inženerlerine maslahat berýär. Sen nähili iş edilýär, nähili edilýär, nähili problemalar bar. Gündelik nähili problemalar bilen görüşilýär, şolaryň çözülişi. O arada soradym, oň bilen hem mysal üçin ýene bir gaça maglumat berseň ýa-da bu sen nähili işleýär? Bu sen esa protokollaryň üstüne işleýär. Protokol diýenimiz hem düzgünler, ýaňky ýaly öz kadalary bar, öz tertibi bar. VPN-leriň esasan üç sany protokoly bar, ulanylýan häzirki wagtda. Olaryň birisi biri IPsec, IPsec beýlekisem TLS SSL-dir. TLS SSL-em esasan men şu tarapa geçen köplenç adamlaryň köp ulanýan nemedir protokoly. Ýaňky bu izolasiýasy iki sany bu hem iki görnüş, ýaňky iki üç görnüşde bolýar. Mysal üçin diýeli, bir network OSI layeryny görüp aýtsak, ýaňky OSI layer hem aýratyn bir tema diňleýjileriň üçin ýaňky belki düşnüksiz bolman biler, köpräk e, tehniçki tok. ýaňky ýaly maglumat sektoryna ýaňky ýaly informasiýa tehnologiýa sektoryna owersaý laýer diýip bir zat bar. Bu ýedi gatly bina bina şekilinde düşünseňiz, şu maglumat mysal üçin diýeli bärden mysal üçin bir sany ulanyjy A harpyna basanda maglumat nähili gidýär? Ilki misal üçin kompýuterden gidýär-de synlar üsti bilen Orada hem simlaram gidýär. Simlardan soň data gidýär, data linke gidýär. Data linkden soň network layer'e gidýär. Networkdan soň transporta gidýär. Transportdan soň session gatyna gidýär. Session gatyndan soň presentation gatyna gidýär. Iň soňunda da application beýleki tarapdaky adama ýa-da bir maglumat saklaýan ýere barýar-da, şeýle düşündirip geçen. Onsoň ýaňky bu TLS SSL-a gelsek, bu babatda bu nähili işleýär diýip soradyňyz. Muňa-da gysgaça jogap bersek, ine ýaňky ýaly, mysal üçin, islendik bir saýta ýaly application-a gireňizde, mysal üçin, sizden näme soraýar? Kim sen diýip soraýar-da. Mysal üçin, meniň adym Azat, pat username, Ondan soň sizden soraýan zady passwordyňy soraýar. Ýaly näme diýip passwordyň. Siz tanamaly sebäbi bilýän adam e, ýaňky kompýuter siziň hakykatdan hem kimdigiňizi bilmek üçin size şo zatlary soraýar. Biz muňa e, zatda web e, tehnologiýa dilinde biz muňa sign in policy diýýäs. Ondan soň kompýutere siz mysal üçin ýaňky username-iňizi, passwordyňyzy ýazandan soň ýere gidýär authentication policy diýýär. Authentication Policy-iň tertibi näme, düzgüni näme diýseňiz, o taýda seredýär. Hakykatdan hem ýaňky siziň beren, siziň ýazan username-iňiziň, mysal üçin, döli haky dogrumy, dogry dälmi, şony barlaýar. Hmm.
Onda ol zat edýär. Ýaňky ýaly authentication policy-de, mysal üçin, siz zadam ýene bir başga bir zady bar. Mysal üçin, A username uzynlygy näme bolmaly? Içi nähili düzümler bar? Mysal üçin, password-yň uzynlygy, gysgalygy näçe bolmaly? Minimum, maksimum näçe bolmaly password-lar? Password-yň içinde mysal üçin uly harp bolmaly, baş harp bolmaly, baş harp bolmaly dälmi? Ýa diýeli mysal üçin käbir nemeler bar, simwollar bar, ulanýan gündelik mysal üçin reşotka diýdi, at diýdi, dollar nemesi diýdi, prosent diýdi. Şolar ýaly düzgünleri ýa-da ýa-da kanun nemeler goýýaňyz. kadalar diýerler. Şonu goýuň. Adam şondan geçse, ýan ýaly mysal üçin siziň passwordyňyz, siziň deli username-iň şondan ikinji nemeden, ikinji adymdan geçse, onu üçünji adyma geçýär. Authentication realm diýse, biziň ol authentication realm bolanda näme edýär? Ýan ýaly siz haýsy realma degişliňiz? Iň ma haýsy mysal üçin haýsy gruppa degişli? haýsy diýeli regiona degişli mysal üçin adam deňiz tapýar şu taýda barmy ýokmy eger şol siz tapylsa ondan soň dördünji näme geçýär dördünji stepe geçýär dördünji stepde de näme triple serwerler diýýär biz muňa triple serwerleriň içinde de islendik olaň özüň ýene bir aýratyn bir ulakan bir tema triple serwerleriň içinde de Mysal üçin, dürli görnüşleri bar, ýaňky LDAP diýdi, SAML diýdi, mysal üçin, diýeli, Active Directory diýdi, şolar ýaly görnüşleri bar. O taýy giren soň, o taýda ýene bir barlanýar. Siz hakykatdan hem, mysal üçin, geç, password-yňyz geçýärmi, geçenokmy nämeden, ýaňky ýaly barlagdan. Onu o password-yňyz geçenden soň, authentication-dan geçenden soň, siz zada gidýäňiz, authorization-a gidýäňiz. authorization bolanda, mysal üçin diýeli, kompaniýaň haýsy bölümlerini we ýa-da haýsy maglumatlaryny ulanmana rugsat bar. Oňa ony barlaýar. Mysal üçin diýeli, siz diýeli kompaniýanyň diýeli mysal üçin gapysyna girmäne rugsadyňyz bar. bolýar, ondan geçýäňiz, ýaňky authentication diýen ýaňky ýaly authentication şoňa meňzeýär, bir mysal berip aýtsak. Soň ýaňky ýaly e, sekretariň ýana baraňyzda, ýaňky ýaly mysal üçin kompaniýa girdiňiz, sizi garşy alýarlar, şo taýda şo taýda barlaýarlar, dogry, authorization ýaňky bir mysalla düşündirsek ýaňky ýaly. Soraýa, ýa da siz näme ulanmaga rugsadyňyz bar ýa-da haýsy otaglara gitmäne, haýsy mümkinçiliklerden peýdalanmagyna rugsadyňyz bar? Mysal üçin diýeli, siz diýeli data sentra gitmäne rugsadyňyz barmy, ýokmy şo taýda barlanýar diýeli. Şeýle men mysal üçin ýene-de siz diýeli içerki deli otaglara gitmäne rugsadyňyz barmy ýokmy ony barlaýa eliňize garaz siziň çägiňizi ýaňky ýaly näme düz rugsadyňyz bar näme rugsadyňyz ýok şony barlaýa ondan soň iň soňky nemede counting diýilýär oňa ol ol nemeden çykyp barýarkaňyz eliňize mysal üçin deli siz Näme ulanan bolsaňyz, näme peýdalansaňyz, şonuň iň soňunda size görkezýär-de, ýa-da accounting-de. Mysal üçin, restoranda nahar iýdiňiz, çykyp barýarkaňyz eliňize şok berýär. Edim şolara accounting hem şoňa meňzeş. Ondan soň Bu stepy ýaňky ýaly bu ädimi geçenden soň dördünji ädimi geçenden soň bäşinji ädim bar. Row mapping diýilýär. Row mapping ruwlara gelýär. Row mapping gelende mysal üçin siz diýeli haýsy bölümiň işgäri. Mysal üçin siz HR ýaňky ýaly türkmen dilinde aýtsak ajal kadyram degişli, ýa satyş bölümine degişlimi, ýa marketing bölümine degişlimi, ýa-da nämem degişli, başga bir IT bölümine degişli. Ýa-da ýaly bölümleriňizi aýyrýar bu bölüm. Ondan soň sizi şu tarapa ugradýar, şu tarapa kanal edýär. Osa ýene bir zat, masalan, şu käwagt deli sales deli satyş bölüminiň işgärleri bilen marketing işgärleri bile bir ýerde işlemeli bolup bilýär, şeýle bir proýekt üstünde. Aha. Olar ýaly ýagdaýda näme etmeli? Ýene bular ýaly ýagdaýda näme edýär? Ýaňky ýaly rol mapping nämeleri, düzgünleri, rullary şol ýagdaýda şol meselede kömek edýär size. Mysal üçin diýelim, ony aňardan administrator özi açýar, şu şolar ýaly diýýär. Ine, sales departmentinden Mekan tehnologiýa departmentinden bölümden azat ikisi bile işlemeli. Mysal üçin bir proýekt üstünde diýsek, şonda administrator ikisini aýratyn bir ýene bir aýratyn bir gruppa ýaly rol ýaly bular açýar. Şo taýdan ikiňiz birlikde siz şo taýda işleşip bilýäňiz aýratyn bir department ýaly, aýratyn bir bölüm ýaly. Gysgaça aýdanymyzda, ýa şu ýanym ýaňky ýaly gündelik memesi edýän häsiýeti şu ýaly. Dogry, dogry. Onda ýagny biziň ol siziň edýän VPN-iňiz ol köpçüligiň bilýän VPN däldi. Ýagny belki olam şoň üçin girýän bolup biler de firmalar üçin edýäňiz, ýagny kompaniýalar üçin ýaňky ýagny sistema gurnaýaňyz, ulgamlaryny düzýäňiz. Demek,
Hawa bärde serediň ene VPN iki şek iki üç şekilinde bolýar da. Mysal üçin men aýdýan core access diýilýär. Türkmen ingilisçe aýtsak. Soň application layer access application bolanda eýýäm biziň mysal üçin application görnüşinde ulanýanymyz. Diýeli biz muny muny bolýa mümkinçiligimiz hem bar. Buram network layer-da, ýa-da network layer-da bolanda köplenç tunel görnüşinde gidýär. Mysal üçin diýeli, Türkmenistandan Amerikada bir kompaniýanyň göni tunel şeklinde göni. O kompaniýadan bu kompaniýa tunel görnüşinde gidýär. Ýöne şol uratyň özünde, mysal üçin telefonda ýa kompýuterde ony application üstünden hem edip bolýar. Ýa-da sen aýtsaň ýa.
Dogry, dogry. Hä, gowy, gowy. Tapawutlaryny bilmek gowudy, üç görnüşini. Ýa, şony käbir adamlar garyşdyryp biler daň. Ýa, men özümem şu wagt VPN diýýä weli, siziň aýdýan VPN-iňiz we özümiziň ulanýan bu hotspot şaýatlyk ýaly ol VPN-ler göz öňüme gelýär. Sag bol.
Sizin sizin ulanýan VPN-leriň şu görnüşi bar-da, siziňki ýaňky ýaňa başda-da düşündirdim, IPsec diýlen iki sany görnüşi bar, ýa-ni VPN-iň iki sany mody bar-da. Bir tunnel mod, tan neme mod, transport mod. Al trans tunnel mody düşündiremde, tunnel mod mysal üçin deli haçanda maglumat kompýuterden çykýar, çykyp çykmasa şo paketlenýär, şeýlemi? Ha.
Şoň hemme tarapyny paketlenýär.

Siz poçta sistemi, mysal üçin Amerikadaky FedEx ýa-da UPS sistemasy bilen tanyş bolsa diňleýjilerimiz, ýa-da Türkmenistanda da mysal üçin däli, poçta sistemine tanyş bolsa adamlar şun meňzedip bilýärler. Mysal üçin däli öýde ýazaňyzda siz näme edýäňiz? Hat ýazýaňyz, ilki şeýlemi? Hat ýazýaňyz. Ondan soň näme konwerte goýulýar? Ha. Konwerte goýlandan soň näme diýýär? From we from we to tarapynda bolýar. Kimden kime, dogrumy? Mysal üçin, kimden? Myrat Nesirowden Azat Jumaýewa, şeýlemi? Şony doldurýaňyz. Ondan soň paşta bilen paşta bilen alýar diýen, alýar-da peçe durýar, men aldym. Diýer, ýaňkyýar öz iň ýakyn poçtada şony gaýtadan şolar ýaly peçat urulýar. Ýa-da bellik edilýär özüne, şolar ýaly. Ine şu hat şular ýaly bize geldi. Ondan soň soňky nämä gidýär? Şu terminallara gidýär. Şeýtirip aýlanyp aýlanyp hat nirä barmaly ýerine dogry barýar. Edil networking hem şuňa meňzeş ýantaga. Hmm. Poçta sistemine diýip. Ya da başga bir görnüşini aýdaýyn mysal üçin tebigy bir zat. Eger biologiýa diňleýjilerimiz mysal üçin deli gan aýlanyşyk ne ýerleş bolsa, bulam şu network hem şoňa meňzeş diýip bileris ýa. Yani datalaryň aýlanyşy.
Aa, dogry. Gat o mysal diýenki, poçta mysalym. Onda düşnükli o. Ýani, onsoň e, başga men undan ýerim bar men ýanky e, VPN hakda aýtdyk, e, sertifikatlar aýtdyk. E, network engineering, ýani siziňkileň edýän işler hakda gysgaça aýtdyk. Onsoň Meselem indi şol ugurdan işe girmek üçin näme edip bolar ýagny şo barada-da gysgaça näme etsek meselem men nirden başlap bilerin ýa-da haýsy ugry okamaly bolýan network engineer boljak bolsam ýa-da ýaly siziň edýän işiňizde işlejek bolsam.
Sebäbi her ýeriniň ýaşaýan ýeriniň şertine görä üýtgeşik ýa-da tertip düzümi üýtgeşik. Ýa-da daýanym her ýurda görä-de üýtgeýär. Ýöne köplenç biz taraplary alsaňyz, mysal üçin, adamlar özleri Cisco-nyň web saýtyna girip, Net Akademiýa bar, şo taýda MUT kurslar bar, o taýdan başlap bilerler. Eger inženerlik okaýan okuwçylar bar bolsa, olaryň mysal üçin köplenç Türkiýede, Orsýetde bularyň ullakan nemeleri bar, laboratoriýalary bar. Esasanam telekommunikasiýa elektrik we elektronik ugurlarynda Cisco-nyň ýaňky materiallary öwredilýär düýpden isleýänlere gyzyklanýarlar.
Dogry. Özüm aýratyn mysal üçin goşmaça öwrenjek diýenler bar bolsa, ýaňky ýaly Udemy-de kurslar bar. 10 dollara, 5-10 dollara. Şolar ýa başga-da bir topar mysal üçin diýeli Cloud Cloud Academy-de bolup bilýär. Ýa diýeli Mysal üçin, NextGen diýip bir ýene bir ýeri bar. Şolar dürli nimelerden maglumatlar bar-da. Ýok, özüm mysal üçin käbir adam diňlemegi göwreli, gowy öwrenýär, käbir adam deli okamany öwrenýär. Internetde Cisco-nyň özüniň ullakan kitaphanasy bar, MUT kitaphanasy bar. Ýöne iňlis dili bilmeli bärde, iňlis dili iňlis dili okap, ildeşlerimiz öwrenip bilerler da Cisco hakynda. Ha, dogry. Açyk buluň, e, linklerini nesip bolsa paýlaşarys. Ha,
bolar, bolar. Ha, näme de bar, ýaňky ýaly podkastlar hem bar, bir topar podkastlar bar, mysal üçin, mut podkastlar bar, şolaryň biri, hä? Şular ýaly adamlar eşitip, şulara öwrenip bilerler, podkastlar hem bar. Ýöne köplenç bu podkastlaryň hem Amerikanyň içindäki ýaňky ýaly iňlis dili bilmek şert däl.
Elbetde. Yani dil möhüm. Şu wagt onda da ýa-da e, ulanýan dillerem içinde, ýagny meselem ol iş işlejek bolsaň, islendik ýurtda işlejek bolsaň, ýende belli bir derejede iňlis dil bilmek zerurlygy ýüze çykýandyr. Sebäbi o ýerdäki käbir terminlere düşünmek bolsun. E, Hawa, açyklamalaryny, zatlaryny okamak bolsun. Dogry, dogry aýdýaňyz, serediň. Cisco dünýäde ýaňky ýaly, mysal üçin beýle ýene bir mysal bereýin-de. Dünýäde on samolýodyň ýedisi, sekisi şu gün Boeing esasan hem Boeing-lar gidýär-de, adam daşamada bolsun ýa başga bir şolar ýaly ugurlarda motor çykartmak bolsun şolar ýaly ulakan bazara eýe Boeing näme gerek bolsa Cisco-da şolar ýaly internet ýaňky internet kommunikasiýa aragatnaşyk ugurlarynda işleýän adamlaryň Diýen kä Cisco öwrenseler dünýäň her ýerinde iş tapyp bilýärler arkaýyn. Sebäbi abraýy gaty uly. Ýa men öz tanyşlarym bar ýa käli Dubaýda işleýänler bar, Türkiýede işleýänler bar. Ýa diýeli Indoneziýa ýa Malaýziýa ýurtlarynda da Cisco giňden ýaýran we hormat abraýy gaty uly bir neme edara. Şolar ýa. Dogry.
Dogry aýtdyňyz. Başga Ýöne iňlis dili şert hakykatda.
Mhm. Ýan elbetde. Elbetde dil şert. Onsoň başga meniň galdyran ýerim bar men şu wagt seredýän welin men kän bir zat bellemändirin öňünden. Eger e, men undan ýerim bar bolsa, siziň goşmak isleýän ýeriňiz bar bolsa, ýa peýdaly bolup biljek islendik maglumat.
Başga näme bolup biler? Siziň gyzyklanýan soragyň ýaşlary gyzyklandyraýjak näme bolup biler?
Şolora gowy sorag.
Men aýdýan mekdep okuwçylary sorap biler, ýa-da aýdyşyňyz ýaly men näme etmeli häzirki ýagdaýda diýip biler-de. Hawa, mekdep okuwçylary ýa-da Internetde köp bir topar materiallar bar, tanyşlyk bar, ýaňky okuwçylar okap bilýär, öwrenip bilýärler. Talyplar galyberse, köp ýerlerde meniň bilýänim ýene mümkinçilikleri bolanlar Cisco-nyň öz websaýtyna girse, şu taýdan wirtualnyý laboratoriýalary bar. Wirtualnyý laboratoriýalary download edip, şu taýdan hem başlap bilerler. Gysgajyk mysal üçin özleri Dela VLAN näme? VLAN näme diýmek? Mysal üçin bu IP networklar näme? IPv4 mysal üçin IPv4-iň 4-nji näme görnüşi bar, bir IPv6 görnüşi bar. Şolar ýaly terminler bilen özleri ýuwaşjadan tanşyp, özlerini durmuşa taýynlap bilerler. O, dogry aýtdyňyz, gaty dogry. Ýöne eger indi bilýäňiz näme bolsa-da e, käbir Yani üniversitede okalýar yani belli bir ýerde ýa-da ýa-da bolman e, özüň islemeseň e, ene ata mejburiyetinde üniversitede okalyp bilinýär. E, meselem üniversitede ugur saýlanda şu e, iş üçin iň ýakyn ugurlar haýsy ugurlar kan? Yani gön network engineering diýip ugra ýok edýän ýalňyşmasam.
Ol hawa aýdyşyňyza ýaly sebäbi ýaňky ýaly esasan türkiýelerde diýeli türkiýede orsýetde gönümel network engineering diýmän biler ýöne communication engineer bar mysal üçin diýeli bolup biler ýa elektrik elektronik bar ýa-da kompýuter
Mysal üçin, kompýuter engineering bilen baglanyşykly communication engineering bile baglanyşyk, bile goşulan görnüşleri bar. Hmm. Esasan hem Türkiýedäki diňleýjilerimize aýdaýyn, mysal üçin technical uniwersitetlarda köp şu ugurlarda Türkiýede giňden ýaýran Cisco, Orsýetde de giňden ýaýran.
Hmm.
Şolar şu taýdan başlap bilerler we köplenç hem olaryň uniwersitetleriň Cisco bilen bile bile gurnalan Cisco-nyň kömegi bilen gurnalan hatda olaryň laboratoriýalary bar. Şo şo şol ýerlerde öwrenip bilýärler, okap bilýärler. Mysal üçin Amerikanyň içine aýdan, esasan community kollejlerde köpüsi net academy bilen bile işleşýärler. Şo taýda okanlarym soň synaga girende Eýýäm synagyňam elli prosent ýaly ýeňillik döredýärler. Olar ýaly ýeňilliklerem bar. Oho, o gowy eken onda. Olara mümkinçilikleriň bardygyny bilmek, habardar bolmak elbetde gowy bolar. Täze ugry saýlajaklar üçin ýagny şoňa görä näme ederler ýagny taýýarlanarlar ýagny.
Dogry.
Başga goşmak isleýän, aýtmak isleýän zadyňyz bar bolsa, men-ä şu wagt seretýän weli, Özümde sorag galmady sizde indi siz özüňiz bu temada has nemeräk bilgiliräk welin. Hawa diňleýjilerimiz siziň şular ýaly soragyňyz bolup biler ýene diňleýjilerimiz nädip size tapyp biler nädip size ýetip biler diýseňiz men twitterde linkedine biram facebookda tapyp bilerler meň adym bilen. Hawa, esas isleseňiz LinkedIn profaýlyny goýup bilersiňiz. O taýda aşakda nemesine. Ýa diýeli. Hawa. Illeşlerimiz şolar ýaly. Elimizden gelen näme kömegimiz bar bolsa, öz halkymyza, öz illeşlerimize gaýgyrmaz. şolara gysgaça aýtsak. Elbetde, taňryýalkasyn, ýagny soraglar bolan onda Azat agadan LinkedIn üstünden ýa-da beýleki sosial media ulgamlaryndan sorap bilerler, olaň linklaryny hem paýlaşarys açyklama bölüminde. Onsoň häzirlikçe mende şular ýaly, sizde başga barmy, ýokmy, ýene-de sizden soraýan, sorag bermeli men weli aslynda.
Bu işde esasy zat näme? Esasy zat gerek diýseňiz, o okamak, hawa, okap, okap başlanylýar. Ondan soň esasan hem laboratoriýa, ýa-da praktik etmeli köpräk. Onuň gowy tarapy häzirki döwürde wirtualnyý laboratoriýalar bar, Cisco-nyň özüniňki bar, mysal üçin, Packet Tracer-lar bar, şol taýdan başlap berýärler. Ondan soň GNS üç diýip ýene bir wirtualnyý bir ýaňky ýaly laboratoriýa bar. Onuň daşyndan hem birazajyk ýaňkyýar iw diýip hem emulationlar bar. Iw diýip olam ondan hem peýdalanyp adamlar ýaňkyýar praktik edip görüp bilerler nädip işleýär network sistemasy nädip. Hawa ilki bilen networkdan hem öň mysal üçin belki düşünişmek kynrak bolmagy mümkin. Ýaňky esasan hem logistika, poçta işlerine seretseler networkda maglumatlaryň nähili aýlanyşyny görüp bilerler. Dogry.
Dogry gaty gowy mysal şol gowy mysaldy. Onda olaňam linklerinem nesip bolsa ugrasaňyz olaram aslynda paýlaşyp bileris ýaňky virtual lableriň onsoň kitaplaryny tapyp boljak ýörüň siskonyň. Hawa sisko sisko press seretseňiz sisko press goýsaňyz şo taýda bir topar kitaplar bar. Bolýar onam.
Sisko press. Nesip bolsa onam paýlaşarys.

Orta Aziýada iki adamdan birisi eken özem Türkmenistandakylaryň birisem. Şolar ýany diýip eşitdim arada. Röwşenmi? Anyk bilmedim dan kimdigini men kimden eşitdim şony birisi aýdypdy özem şu ýerde bile işleşenlerden ýagny şu ýerde Cisco sertifikatlar häzir diýdi meselem gaty Türkmenistan öz içinde däm diýdi eger Cisco sertifikatlaryň bar bolsa diýdi abraý ul diýdi şu ýerde geçerliligi bar diýdi gaty gowy gaty ýokary diýdi marketde.
Hawa dünýäde sylanýan bir edara. Mysal üçin, ýaňky ýaly aýdyşym ýaly Boeing näl sylanýan bolsa öz ugruna internet ulgamynda da bular ýaňky kişiske şolar ýaly sylanýar. Sertifikatlar hem, inženerler hem şolar ýaly agzaýar. Aha, dogry aýdýaňyz. Gaty dogry. Onda eee başga goşmak isleýän zadyňyz bar bolsa ýa-da
Ýok başga üýtgeşik bir adam ýok. Alnan, alanam köp sag boluň ýene sylap eee, çagyranyňyz üçin ýene ne- nesip bolsa öňündäki nimelerde duşuşyklarda ýene duşuşarys, gepleşeris. Näme soragyňyz bar bolsa. Oňa nesip Onda jogap berlip bildirimizden jogap bereris. Nesip bolsa o entek belki webinar edilip bilner geljek soraglara görä eger gyzyklanma uly bolsa e, nesip bolsa yani Hawa, hawa, hawa. näme nämeler belki virtual lab şolardan e, neme edip bileris bir iki sanagyny webinar görnüşinde edip bileris gyzyk bolup biler. Virtual lab. Dogry, dogry bolup biler bu.
Gaty onda köp sag boluň geleniňiz üçin. Nesip bolsa boldugyna gysga tutmaga çalyşdyk. Diňleýjilerimiz hem peýdaly bolandyr diýip umyt edýäs. Geljekki podkastlarda-da görüşmek niýeti bilen. Taňry ýalkasyn, işleriňizde-de üstünlik.
Bolýa köp sag boluň.